Мин Еремеева Нина, Бахта, Бахта кушаматлары турында язылган шигырьне укып китәм. Нәк Мөслим артында бардыр бер авыл Бахта диләр. Белмәүчеләр сораганда керәшеннәр тора диләр. Бахта халкы бу җирләргә бәрәннән күчеп килгән. Яхшы җирләрне эзләргә крестьян күптән күнгән. Бәрәннән килгән авылның башта аты булмаган, шуңа күрә халык аны Җаңавыл дип атаган. Бер авторга Җаңавылга җаңа исем биргәннәр, атап мондагы елгага аны Бахта дигәннәр. Ике гасыр бахтылылар монда иген игәләр, терлек, кышкырт асырыйлар, игенен дә игәләр. Кырлай булса бай җиләккә, бахты бай кушаматка, җыйсаң аны җиләк кебек, сыймас та бер чиләккә. Бу авылның бер үзәнәк корольлары да булган. Соңгы король вафат булгач, королевасы калган. Монда Чапай гына түгел, Петр Великий да бар. Мондый кечкенә авылга буладыр ул бик зурдар. Бактыда ата казлар да, чебешләр дә бар икән. Авыл булгач чебешсез дә, казларсыз булмый икән. Чыпчыклар да, черкиләр дә, куяннар да бар диләр. Авыл хуҗалыгы ансыз була икән бик сансыз. Аюлар да, бүреләр дә, торналар да булганнар. Аучылары белән бергә тату гына торганнар. Сандугачлар, әтәчләр дә бу авылда бар икән. Сандугачсыз да әтәчсез ул тормыш була микән? Боламыклар да бар әле, кыңгырау да бар икән. Аңарга җай табылган, дугалар да табылган. Картлар сөйләве буенча, бәрәннән күчеп килгәч, башта бәрәндә күмгәннәр, вахтада картлар үлгәч. Ул картларның бар гомере үткән булган бәрәндә, бәлки шуңа бахты җире ошамагандыр бер дә. Үләр алдыннан аларның васияте шул булган, үлгәч бәрәндә күмегез, анда үтте гомеребез. Кеше түгел хайванның да андый гадәте тарта, яңа урын ошамаса, иске урынга тарта. Гасыр ярым бактылылар, монда иген игәләр, терлек, кышкырт асырыйлар, тагын иген игәләр. 14 кара елда тизелми килеп җитә. Патша өчен кан түгәргә, күп-күп сугышка китә. Шактыйсы ул ирләрнең сугыш кырында кала, кибесе җәрәхәтләнеп, инвалид булып кала. Шул яралар аркасында кушаматлар алалар. Чалыш авыз, аксак, сукыр, кылый булып калалар. Әгәр кушаматсыз әйтсәң, кайсысы дип сорыйлар. Шуңа күрә кушаматсыз бу исемнәр тормыйлар.

Туган авылыма багышланган иҗат җимешемне, шигыремне укып үтәсем килә. Туган авылым. Яратамын сине, туган авылым, нәни генә гади бер авыл. Кычытканны һәрбер тыкрыгы да бик кадерле, якын миңа ул. Кендек каным тамган шушы җиргә, тормышым да шунда береккән. Рәхмәтлемен Ходаема димен, тәпи ереп шунда киткәнгә. Сокланамын тигез урамнарга, Акка баскан елга-кырларга, Ал таңнары туып, кояш бата, Шундый ямле күрә белгәнгә. Гади генә нәни авылымда, Кешеләр дә гади, авылча, Шатлыкларын бергә уртаклаша, Кайгыларын бергә бүлешә. Менә тагын ямле язлар килде. Җилкендереп һәрбер күңелне. Озак тормас, җәйләре дә җитәр. Яшеллеккә күмеп туган җиремне. Насыйп булсын иде бар кешегә. Туган җирдә гомер итәргә. Киткәннәр дә онытмасын иде. Сагынып кайтсын туган нигезгә.
Мин Миняева Венера Ринатовна. 21 ел Бахта авыл клубында хезмәт куям. Туганнарымны, авылдашларымны, карындәшләремне данлап, үзем иҗат иткән шигыремне укып китәсем килә. Авылым кечкенә булса да, халкы бик күренекле. Бәйрәмнәре күп булганга, яшиләр шул күңелле. Бар да уңган, булганнар, бөтен кеше хезмәттә. Нинди эшкә тотынсалар, сынатмыйлар, әлбәттә. Заманалар авыр диеп, бирешмик сынауларга. Уйнап, көлеп, җырлап, биеп, яшик, дуслар, дөньяда. Керәшеннәр булдыра дип, сыклансыннар башкалар. Гел дә шулай тату булып, гомер итик, туганнар. Күк йөзе аяз булсын, дөньялар тыныч торсын, Киләчәктә дә бахтыбыз тирә-якта дан тотсын!
Мин Минкина Анна Анатолий кызы. Бахта балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Хәзер мин сезгә туган авылыма багышлап язылган иҗат җимешемне тәкъдим итәм. Ул Туган авылым дип атала. Туган авылым. Туып, уйнап үскән авылым Бахта авылы дип атала. Матурлыгы белә дан тота ул авыллар арасында. Авылым яныннан елга ага, гүзәл Бахта елгасы. Чумынып анда балык тотулар, күңелләргә җан дәвасы. Урманнарда үсә төрле чәчәк, алы да бар, кызыл, сарысы, гомерлеккә яр итәрдәй матур, чибәр кызлары. Җиләкле, гөмбәле урманнары авылыма тора якын гына. Менә шундый матур, гүзәл авылым белән мин горурланам һәм сокланам.
Мин Григорьева Ираида Бахты балалар бакчасында тәрбияче ярдәмчесе булып эшлим. Хәзер сезнең игътибарыгызга үземнең иҗат иткән Юкка түгел, юкка түгелдер дигән шигыремне укып китәм. Тирә-якка карап сыкланып, уйланганым бармы, дускаем? Җире, күге, кояш, ай йылдызының тереклек өчен кирәк булганын, беркемнең дә юкка гына түгел, бу дөньяда гомер итүе, сокланырлык, горурланырлык булсын, һәркемнең дә җирдән үтүе. Тормышның бит төрле чагы була. Булып тормитендәге шатлык, кайгы сагышларга башны имик, булсын бездә олы сабырлык. Рәхмәтлемен Ходаема биргән өчен әни бәхете. Үзең әни булгач кына аңлыйсың шул, беләсең шул ана кадерен. Күңел тыныч булыр безнең шул чак. Балаларга бирә алсак әйбәт тәрбия. Безнең тәрбиябезнең җимеше булыр. Башкалар аларга биргән бәя. Караңгылы иңгәч уйлап куям, иң бәхетле көн ул бүгендер. Бу дөньяда без яшибез икән, юкка түгел, юкка түгел.